Matthew 12 Sabbath Day Oga God That time, Jesus waka pass one corn farm for Sabbath day. Im disciples come dey pluck di corn chop, becos dem dey hungry. But wen di Pharisee pipo see dem, dem come tell Jesus, See, your disciples dey break di law for Sabbath day. Jesus answer, Una neva read wetin David do wen im and im pipo dey hungry?

Some pipo wey dey find as dem go take accuse Jesus come ask, E dey right to heal for Sabbath day? Jesus answer, If any of una get sheep wey fall inside pit for Sabbath day, e no go carry am out? Human being better pass sheep. So e dey right to do good for Sabbath day. Then Jesus tell the man, stretch your hand. So the man stretch him hand, and the hand come strong like the other one. But the Pharisee people come go plan as dem go take kill Jesus. God special servant When Jesus hear say dem dey plan to kill am, e come comot from there. Many people follow am and e come heal all of dem wey no well. But e warn dem say make dem no tell anybody who e be. Dis make wetin prophet Isaiah talk happen. Na my servant wey I choose be dis. the one wey I love, wey I dey happy with, I go put my spirit inside am and e go judge the world. E no go quarrel or shout, nobody go hear im voice for public. E no go touch person wey e weak or quench the small hope wey person get until dem go stop to oppress people. And im name go give hope to Gentile and other people for this world. Jesus and Beelzebub. So, dem come bring one blind man wey get demon and no fit talk come meet Jesus. Jesus heal am and the man come dey see and talk. The people surprise well well come dey ask, Dis no be David pikin wey we dey wait for? But wen di Pharisee pipo hear wetin dem tok, dem come ansa, Na Beelzebub wey be demon oga power e dey use take drive demon comot from pipo body. Wen Jesus know wetin dem dey tink for dia mind, e come say, Every kingdom wey dey fight with himself go scatter, and no town or family wey dey fight themselves go fit stand. So if Satan dey drive Satan comot, e don divide himself be that. den how im kingdom go fit stand? And if na Beelzebub power I take drive demons comot, na which power una children dey take drive demon too? Because of dis, una children go judge una. But if na God spirit I take dey drive demon, den God kingdom don already come meet una. How pesin go fit break enter strong man house come thief him property unless e first tie the strong man? Then e go get chance thief wetin dey the house. Anybody wey no dey with me dey against me, and anybody wey no join me dey scatter my work. Na im make me dey tell una say God go forgive people their sin and all the bad word wey dem tok, but anybody wey curse or tok bad word against di Holy Spirit, God no go forgi am. Anybody wey tok bad against man pikin, God go forgi am, but anybody wey tok bad against di Holy Spirit, God no go ever forgi am, whether for dis life or di one wey dey come. Tree and im fruit. Good tree dey bear good fruit, and bad tree dey bear bad fruit. Na the fruit wey tree bear na im people take dey know the kind tree wey e be. Una snake children! How una wan take talk good word since una dey wicked? na wetin full person heart na im im mouth dey talk. As good person dey bring good things from im heart, na so bad person dey bring bad things from im heart too. I tell una true word, for judgement day, Pipo go ansa God for all di yeye word wey dem tok. Na di word wey yu dey tok na im go fit free or kondemn yu for God presence. Jonah sign. Some of dem wey bi law tisha and Pharisee pipo kon tell Jesus, Tisha, wi won mek yu show us sign. Jesus answer, See dis bad and wicked pipo for dis time wey dey ask for sign. I no go show una any sign except prophet Jonah own. As Jonah dey inside big fish belle for three days and three nights, na so man pikin go dey inside grave for three days and three nights too. For judgment day, Nineveh pipo go condemn di pipo for dis time, becos wen Jonah preach give dem, dem turn from dia sin come meet God. And now, somebody wey big pass Jonah dey here wit una. For judgment day, Sheba queen go condemn di pipo for dis time, becos e travel from far place come hear Solomon wisdom. And now, somebody wey big pass Solomon dey here with una. Evil spirit fit come back. When evil spirit don comot from person body, e dey pass where water no dey, dey find where e go rest. But if e no see, e go tell himself i go go back to the house wey i for comot when e come back come see the house empty and dem don sweep and arrange am e go go bring seven spirits wey wicked pass am come. Dem go enter the person, come sit down for there. So the person condition go come bad pass as e be before. Na like this e go happen to evil people for this time. Jesus Christ family. As Jesus still dey talk, im mama and brothers come stand for outside. because dem wan see am. So somebody for there come tell Jesus, See your mama and brothers dey outside and dem wan talk to you. Jesus come ask the person, Who be my mama and brothers? Then Jesus point to him disciples come say, Na these people be my mama and brothers. Person wey do wetin my papa for heaven want,